Atmaten tismatin azul u merḥba yeswen. Daymen deg uɣerbaz n ssebt anda nesqerdic awal n Sidi Rebbi, nesqerdic daɣen ayen ara yilin yettwasqerdec gar watmaten d tismatin deg wass n lɛibada yellan d ass n ssebt. Anda atmaten d tismatin

anda yal ddurt nettaɛraḍ iwakken ad nesqerdec yiwen n tsental-nagini i d aɣ-ttelḥaqen akka watmaten-nneɣ d taysetma. Ass-agi, ameslay-nneɣ ad d-yini ɣef umennuɣ-agini yellan en réalité yebdan-d deg kenwi. Maca, malheureusement, yewweḍ-d ɣer lqaɛa. Wayagi i nettwali akka ass-agi-nni d cceṛ gar leɛbad, nekka rizulṭa n yiwen umennuɣ i d-yefkan yakan kra. Anda? Amennuɣ-agi d win mi qqaren cciṭan, Yerna Dda Lmelk yuɣal ḍed n Sidi Ɛli. Dɣa yewwi-d lehmum-is, ccuḍ-is, i t-ikecmen. Yella ḍed n Sidi Ɛli, yewwi-d akkit annect-nni ɣer lqaɛa. Iwakken. ad izreɛ ayen meṛṛa yellan deg wul-is. D ayen i yexdem anda yewweḍ isseɣleḍ Adem akked Ḥewwa. Mawlan-a imezwura i yettwaxelqen bbiɣir lɛib, bbiɣir cceṛ, bbiɣir kra n lixṣaṣ. Maca aɛdaw ccayṭan, tira iqedsen qqarent d akken iɣurr-iten, ikellex-iten. Dɣa Sidi Ṛebbi iger-d afus-is imi i ttwakellxen, yenna d akken ad ilint les conséquences n wannect-nni, n cceṛ-nni,

Wis tlata, yenna-yas dakken deg ɣef wis tlata taseddart xmesṭac, yenna-yas dakken ad serseḍ taɛdawit gar-ak akked tmeṭṭut. Gar ɛni ad idɣer axir, yenna ad sbeddeɣ taɛdawit gar-ak d tmeṭṭut, gar dderya-k d dderya-s, nettat ad ak-temḥeq aqerru.

Anda ixḍel amdan amezwaru yellan Adem akked tmeṭṭut-is yellant Ḥewwa. Dɣa Sidi Ṛebbi yenna-yas-d akken, Atan, tameṭṭut-nni tkellxeḍ akken, deg-s ara d-ilal win ara imeḥqen aqerruy-ik, kečč ad teqqseḍ deg uger-is. U d tidet, Ɛeddan lǧil, ɛeddan leqrun, yusa-d yiwen umdan. Ilul deg tmeṭṭut, isem-is Almas Sidaḥ. D winna i irekḍen aqerruy n uɛdaw iɣerrib, maca yeqqes-it deg wegris imi i t-ṣellben ɣef umidag. Alors, anẓer dakken aɛdaw yewwi-d ɣer lqaɛa azmer ad nini cceṛni yellan akken deg wul-is yewwi-t-id merra dagi ɣer lqaɛa wa deg maṭan ixef wis 13 taseddart 44

Tagelda n igenwan tecba amdan izerɛen zerɛa yelhan deg yiger-is. Mi ṭṭsen medden, yusa-d uɛdaw-is, izreɛ aẓekkun deg yiger-is, dɣa iruḥ. Mi gman yirden-nni, yerna fkan-d lɣella. Yerna fkan-d lɣella i gma d ula d aẓekku-nni. Ruḥen iqeddacen n bab n wayla n wayla-nsen, nnan-as, A sidi, mačči d zzariɛa yelhan i tzerɛeḍ deg yiger-agi? Ansa i d-tekka, ansa i d-yekka uẓekkun-agi? Ad nwali d akken d acu-tt lxedma n weɛdaw, d acu-tt lxedma n ccita. c'est que ad izreɛ ayen n diri ayen akk i t-nettwali deg tegnit ass-agi diri-t d netta i t-izerɛen yenna dakken lmetel-agi yessebgan-iyi-d ɛni tixidas n weɛdaw Anda Sidi Ṛebbi ixeddem ayen yelhan, nnig dakken kkren yirden, ɛni mɣin yirden deg tlemmast-nsen, ad naf dakken tlemmast-nsen yemɣi-d uẓekkuṛ-nni. Lmeɛna-s dakken yella lxir, mi daymen yella cceṛ. Ɣef temmug-agi-nni i llant, ɛni daymen snat n yifursa-agi.

Di lḥaqiqa, Sidi Ṛebbi ixleq kullec di lɛa, ixleq kullec ifaz. D acu aɛdaw ad naf d akken iban-d anda iruḥ-d i wakken ad yawi kullec. Wa aɛdaw-agi-nni a Sidi yekka.

Mais tellement Sidi Rebbi ixelq-aɣ, ixelq-iten, ixelq-aɣ akkit d ilelliyen deg ddexxmam akk d lɛibada, yeffeɣ-d ḍedd n Sidi Rebbi, din i yuɣal yettdegradé. Mbeɛd mačči kan d imdanen i d-yewwi yid-s, même lmalaykat.

Ad yuɣal deg umṭiq n sser. Anect-agi d asigna i Lmasiḥ n yis ma tesseǧhed-iyi-d i k-d-fkeɣ akkit di ddunit. Maca Lmasiḥ, la leçon n rebɛa, n yis yura-ɣ-d ad tseǧhed i win ixelqen kan ddunit-agi. Ad nẓer d akken la isem-is ad.